سین ہے کہ بھٹی صاحب دا موبائل آندا پے کتھوں آندا پے سائیں ملتان ملتان دے وچوں تے حسن دا فون آندا پے دبئی چوں ہن سین اے چیک کرنے کہ شام تک نہ پتہ لگ وے سی کہ بھٹی صاحب دا موبائل تے شاید علی گل شام کو آ ونجے تے پتہ نہیں حسن دا موبائل دبئی چوں کیرے لاندا ببلو کدے گیا وے کتھاں گیا وے سولر سولر تے اچھا دھاون دھون گیا وے چھوٹے چھوٹے بال سی ماشاءاللہ سی دھاون گیا سولر دے اوتے مثلا موٹر دے اوتے انجوائے کرن واسطے کیونکہ دیہات دے وچ نا جس ٹائم ٹیوب ویل چلے یا سولر موٹر چلے تا دیہات دے جڑے بال ہیں نا بڑے خوش تھی لیں چھوتے اور گرمی دا جڑا موسم ہے نا گرمی بے تاشا پوندی بھی سارے گاؤں دے وچ ہی دفعہ تا ہی وے کنے چھوٹے چھوٹے بال سولر دے اوتے نا موٹر دے اوتے دھاون واسطے میں انجوائے کرن ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں بال کیونکہ ماشاءاللہ اور نال دیتے پہ بے کہ گینڈے مینڈے سارے سی نال ویندے پین اساں بھی ساڈا بھی روح تھی گیا اج اساں کہ یار وان کے نظر ہے موٹر دے دھاؤں کیوں ہے کنے اے گینڈے مینڈے بھی سارے ویندے پین سی موٹر واسطے کیا ہے یار اساں کہ یار اساں اج موٹر دے نظر دھاں دیکھوں انجوائے ذرا کر دیکھوں تے بس وال چل دے ہیں موٹر دے اوتے اتھا دے دے ہیں ماحول وغیرہ دے دے ہیں اور ماشاءاللہ سی امبے نہ بھی توک پتہ جی میں سیزن آ چکے الحمدللہ اور آم شامی ماشاءاللہ سی تکڑے تکڑے تھے ودن ہالی تک اساں ہک امب وی کھا تے تاں خیر کین سے ڈٹھا مارے لے ماشاءاللہ تکڑے تھی گئن اچار وغیرہ دے کم ہی ٹائم آ سکدے انہاں دی چٹنی کوٹ تے بندہ روٹی نال وی کھا سکدے اور الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھ سکدے وے کہ ماشاءاللہ موٹے تازے ہٹے گٹے امب تھے کڑن اور اج یقین کرو ساڈے گاؤں دے وچ نا اتنا تیز گرمی ہے حد کنے زیادہ ہبا سیاں تھئی کڑی ہے اج تاں ہوا دا بالکل نام و نشان ہی کین دیکھ سکدے تساں جڑے درخت دے پتے نہ بالکل ہلد وی کینی کھڑے اتنا فل تیز گرمی ہے بس نہ پوچھو حال ہی میرا کنے اساں موٹر دے اوتے آ گئے سی بالیں دا شور و گول سن دے پے اوسو تساں بال اتنا اوئے بال اتنا ہی حد کنے زیادہ ہی تھا بڑا انجوائے کرنے پے ماشاءاللہ اور

سر دے اتے آکھڑے اور ماشاءاللہ موج مستی کریں دے پین کچھ چھوٹے چھوٹے بال اڈو کھڑن تھے پرلی سائیڈ تے اتا شہر آیا کھڑے یار ساڈا کیوٹ بھتیجا نہیں مختار تو شہر و شہری بھی سن دے یار آ دے ہاں آدھے سی آدھے سی دو منٹ سرے میرے کو ٹائم لو وال کو شہر و شہری سن میں نے دیکھو آپ اوندا سہن کتھ پہنچ ہاں میں بیٹھا تھا رومال گر گیا رومال اٹھانے گیا تو خط مل گیا خط پڑھتے پڑھتے رات ہو گئی

سینے دوستو آلریڈی پہنچ چکے ہیں اپنے گھر دھان دو کے فریش تھی گئے اج یقین کرو اتنا بالا نال کھیڑ کے بالا نال دھان کے انجوائے کیتے مزہ ہے نا چس آ گئے چس کیونکہ کافی عرصے تو بعد اپنی موٹر تے ونج دھانتے ہیں بال چھوٹے چھوٹے جڑے ننے منے بال کھڑے ہیں انہاں دھان تے انجوائے کر دے بڑا مزہ ہے تے اج دی ویڈیو دا اتنی کریں تے اینڈ امید ہے کہ تو ساری ویڈیو اچھی لگی ہو سی اگر تو ساری اے ویڈیو اچھی لگے سارے چینل کو لازمان سبسکرائب کرے سو بیل ایکن آل تے لازمان پریس کرے سو تاکہ ساری آوݨ آلی نویں ویڈیو تکوں جلدی نال میسر تھی ویندی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو نال تساں تک اللہ حافظ